Lovely.
Nirringrazzjaw l-sponsors tagħna l-Olympus li eh, jissapportjana bl-apparat li qed taraw qudiemkom il-mics, eh, stands, il-Roadcaster Pro 2 li għandna beautiful piece of equipment. Ejdu Z Electronics li wkoll eh, jajna b'xi prodotti tal-IT u lil Vibe FM tal-li jħostjawna hawnhekk. U llum ukoll is-Saigon Food Truck deċidew iġibulna naqa' goodies. Yes. Għandna l-Bowbans. Dawn huma Asian with a twist of bajtu bacon. Lovely, lovely. Għara xħat għazel, xik. Għazel, fidejk, xiki.
Għanna għas-salads, salads. bil-bajt litteralment dawn faqawhom wara għax għandi feeling aħjar ma tekolx issa xi għax naħseb għat irremetti bl-affarijiet ħana għalawlek. Naħseb kważi kważi aħjar. Naħseb tagħmel iktar sens. Għat tifqa' wieħed, ifqa' wieħed ma rajrejja, prova faqqaw. Naraw. Daw il-bawz tajbin, eh, jisom flafi, jisom il-bajt wara li jisom il-bajt tal-barra maqsum. Jisom meta toħroġ mix-shower hekk kollok il-bajt ġo shower. Imma jisu dak il-bajt li tuħel mal-groin.

Eh, dak huwa l-condensation ta' ġo salad. Eżatt. Il-liba liba. Dak il-liba salad. Dak il-liba salad.
X'jagħmlu ġifieri daw jixorbu? Hawn min, iva, jixrob fuq din naħa, hawn jiekol, jiġifieri jkun qed jiekol, jitfgħu 'l din naħa u minn din naħa jgħaddi biex jinżel l-ikel. Hawn naf min jiena.
Dak vera ħbib sbieħ, eh? Ifhimni fil-verità, meta tiekol u mbagħad tixrob l-istess ħaġa ikollok ġewwa. Ejja, taħlita, ma ġoħal hekk jaqdik il- Jien ma nagħmelhiex vera, jien ma hawn min. Bħala l-ewwel l-ewwel topic, irid insaqsik jiena, ovvjament ix-xiki, dan hawn ma jafu x-xiki u aħna nagħmlu ħafna affarijiet flimkien fuq social media u żobbi u ngħid. Intuħ naqa' plug minn issa jew jew mhux għalissa, jew mhux għalissa.

Xkamma, laġni, prosa. Għandi prova nifhem. Għandi sawsi najru għamallu biex kunu ta' Ejja, nafi, ma għandi prova nifhem. Ġviri, what you meant by that? Għax dat tista' tifhimha b'diversi modi differenti mhm. li you would like a blowjob. No. Mela, I would like her to get teeth. Jiena tajt tal-flus biex tixxi snin ġodda, x'mandi. Eh, all right, għax jiena ħsibtu dan. Ah, jiena, bet. Le, somma, mux eh. veniers dawk u jinqalaw. Eżatt, eżatt, eżatt, eżatt.
Li għandek f'moħħok li huwa berbajn juro ħat tagħmel il-veniers hija ħafna ġifieri far ma tinftejjem xek, eh, vera, mek saħnek. Le, għaw, għaw, għamel sejf tajba dwar għadija. Biex ma nġibokx fi xit, ġifiri. Għamel sejf tajba ħareċ eh, ħareċ eh, minna. U valida.
Ħareċ, ħareċ minna. Tu bifer, dik dik għanda TikTok li tibda per eżempju tqum fil-ħodu u vera beauty is subjective mhm, mhm. imma tkun kera waħx fil-ħodu. And she does it on purpose, ġifiri. Imma tara l-progression taħħa u tiġi tiġi. U għal kontenut taħħa li tkun kera u tiġi sabiħa. Eżatt, eżatt, eżatt. Ġifieri.
Dita beauty is subjective hija naqta wa naqra ta' like beauty. There is, I, I believe there are levels of veha. Eh, there are levels of like jien iktar naħseb li min ikun ma' dik il-persuna u mbagħad jekk pereżempju l-mara tiegħek Qiegħda miegħek mhux għax beauty is subjective, għax fucking għandha bżonn operazzjoni f'għajnejha. Eżatt, eżatt. Tifhem, jiġifieri that, that is, that is. U forsi għandu l-borża mdaqsa.
Eżatt, le. Mbagħad hemm oħra, eżatt, li taf tkun ikrah imma. L-imborża.
Il-borża tisfel. Il-borża l-bajt.
Il-boros. Il-boros.
Il-boros. Il-boros.
Tal-bajt mhux għax jiena għax forsi għax hemm min. U mbagħad hemm huwa part il-bajt insiex. Hemm il-borża tal-flus. Eżatt.
Għax jiena l-ammont ta' ones nara ma' tens lil ġil. Imma mbagħad ikollu xi tmien Rolls Royce Eżatt. Għandha farru. Basi din fuq il-suġġett ta' tfajli, daqqa li fuq tfajli ma' semmu xej. Imma ma' fuq il-suġġett ta' tfajli. Ta' blasnin.
Inti għalix għalix edha miegħek tiegħek? X'taħseb ir-raġuni għala? X'inhu ma' kwalitajiet il-kwalitajiet tax-xiki? Eżempju kieku konna 30 raġel, forsi kienet taqbel miegħi, konna naqblu, nħobbu l-istess, nħobbu social media, tifimni, nammena għalek u gustus. Għax hemm irridu morru, hemm irridu morru, inti fucking full of yourself. Xinu wa? Inti fucking full of yourself. Inti jgħid il-verità, kieku ma konċ ma tfajla kont tipprova la violent. U taf hi u nitkellmuha u ħallet anka hi. Jiena ngħidilha, ngħidilha jiena jekk ma nixtiex ovvjament, jekk xi darba li fuq l-aħħar sqatt, dakinhar ħatarani li ħankun qiegħed fuq Love Island. Hekk mal-ewwel. Jiena fan kbir, jiena ninsegwi Love Island ħames snin, sorry kont ħawwaqqa l-. Bżax mill-.
Anyway,
ninsegwih narahom jiġifieri. Nara ta' l-Australia, nara ta' l-UK. Eh, inti joġbok iż-żibel in ġenerali. Għanka tfajla, għanka tfajla. Aħna fans gbar ta' Love Island u tal-bullshit u daw l-affarijiet. U drama u xit. Iġifiri, kiku, kiku inti kellek tkun fuq Love Island dar, Love Island. Mhm.

Għax da ma nistax nkellmu bl-Ingliż. Diffiċli. Le, le, le, mela, mela kelmu li. Għandek on, on.
Rednex, rednex. Illi tkun qed tgħid kontra xi ħadd, u mbagħad f'daqqa waħda tispiċċa taħdem miegħu. Or. Le, le, issa. Eh, eh.
Mela, skont l-esigenza.

Il-xi ħaġa. U u Għam sewwa xi għadni ma ħaġa. minn taħt. U, eh? Minn taħt. Illum Għadni għandek minn pubbliku.
taħt. U kont għala xaħal xi ħaġa. U qed qed tistenna li dil- di- li di l-ħaġa li taqla l-ħara ħajtek kollha dal-waqt ħatkun qed tiddaħħal zobbok ġo ħalqa.
Definitely not. Anyways. Għax jisek kif taqbad tgħid. Forsi bniedem daw, you can judge a book by its cover, sajna għamilta. Hmm. Qed tifmuni, mbagħad. Eh, Kieku kellek tkun book inti, mhm. tkun ktieb, x'cover ikollok?
Ta' Scarface. Le, le, le, eh, ma nafx ta' xkaver ikolli. Ta' Scarface eh, ġifiri. Intom xkaver tuni? Jena, per eżempju, xkaver inti? Eħtamen.

27 sena ta' falliment totali. 27 sena nemmen li rnexxejt. Ek tkun dik. Estra.
27 sena nemmen. Dik hija
Jien naħseb li kieku ikun imsemmi l-kbira duġej. Il-kbir għadu ġej. Istja, man, you Issa are kbir full. ħodu għak ftit intom. Mela, għax di, di, di, I mean, I have to say it, għax jina, jina, jina, tkellimna ma ċertu nis li jedonna li inti, inti taħseb li inti celebrity, vera taħseb li inti celebrity. Ifimni, ġo Malta, eja nejdu li 50% celebrity. Imma vera li per eżempju darba kont il-belt, ġiġaħat, rrit joħor ritrat miegħek, l-unika persuna fil-karriera kollha li rrit joħor ritrat miegħek. U kien hemm xatt għallek hija xiki strejja għalna jekk celebrity, hekk dik kienet il-risposta tiegħek. U bis-serjetà għala mhux biex jitnejjek għalina. Kont naqħara jista' jkun. Però tiġri li mux għax celebrity, ma tiġri li kollu jihdu l-frat miħaj. Tiġri. Kun ħara u nħossi li. Kemm iktar ma tkun ħara fħajtek, ma biex taħseb li tiġri. Qabel, qabel, qabel
darba fġimaħa. Illum darba fit tlet xhur u jekk bizbrix. Infatti xari u mhux magħmul ilu xi xarej. Qabel eh. darba fġimgħa konna mela xari. Meta kont single.
Ejva, ejva. Kont kun toppek, għawet xiki għandu balla drip, eh, ġifieri. Jiġi liebes hekk, niltaqgħu pereżempju The Boys biex pereżempju. Qed titkellem isek Gen Z biżżobb ta' drip. Drip ma tafx x'inhi drip.
Le, men, no, drip. Style tipo.
Eh, Fakin 38 sena għandek ta' biżżobb ta' drip. Ma jrid badu drip xorta.
Nibqa' relevanti. Jiena niġi ma jġi għalik ukoll. Inti għandek bżonn drip.

L-istess pari idea għandkom. Il-goffi lejdu l-għamina. Anka swabba bil dawk il-ħoxnin. Tal-ġebel, dawk li għad ċaqnu, dak il-tip ta' nizu. Jien woody fingers nejdilom. Ma bin taħdem inti fej taħdem ċaqnu.

Nixtiew nuruk xi ħaġa li insertajna aħna fuq eh, fuq il-social media, mhm. il-mezzi soċjali, u għawek hemm dis-sinjura vera brava Marjanna Gallia oh. Xwiereb u ħallit ġojjel Malti di.
Din minn dawk it-tip ta' nies illi normalment ikollu profile picture kollu mdawwar bil-fjuri. U xi Spiritu Santu. Eżatt, hekk, hekk. eh. Issa, il-parti fejem fej rrit- we want to highlight, misna minna highlight, spuna ħba li ba, għalli Mela t-tejti. rridu highlight. Kemm għalla. int injorant. Kolla, Ta' highlight. tiġi awtomatika, oh. u. Imma l-bicċa kbira dem, personalment jiena nemmen li biex titħajjar tagħmel imqar li ċkentatu in the first place trid tkun ġaqjad tbati minn xi forma serja tal-lack of self-esteem depression. Dijek tefata. Taqbel inti għandek self-esteem bax? Ma tamil.
Ma tamil xej sens. Imma di daw daw daw di opinjoni. Opinjoni li għalija ignoranza grassa. Tifimni di probabli it-tfal jekk għanda għala biex għanda u xmandiġ, probabli ħabba fija jirdu jgħoddu jpenġu mal-parti tal-baj tagħhom biex ommom ma tarafhom ma tarafx jpenġew. Jiena kelli ħafna ħbieb Jien eżempju missieri għandu. Eħe. Però mhux ħa nagħmel qatra fuq subajja qabel ma laqt 18-il sena. U mbagħad ġie miegħi u qal li hu għeni fihom. Imma bħal dit-tip ta' persuna, ikollha t-tfal, dejjem jibżgħu minnha biex jagħmlu tatoo, allura jagħmlulek hawnhekk fejn ma tidhirx, jew f'sormhom, jew hawn. Imbagħad jikbru u jgħidu rejn kemm kont baħna nħabb ommi. Tifimni, flok tgħidilhom isma' tajtin, għamlu lill-ostrina Madonna tridu. Le, ma di, ma di għalet ċaġa heavy, għalġa għaleb spoon fuq, please. Għax un bat kompli di.
Di għalet eh, eh, ċaġa eh, heavy.
Minn depression. Eħe, dik mela, dik dik oh.
li għandek problema, un bat hemm ximkien fejtejt, da zmin nżima ħafna dwar is-saħħa mentali u daw għandhom problemi Li għandhom fucking tattoo zeda tajdi. Mirjana Galea Xuereb.
Di waħda professura smajt jiena. Żomm, żomm.
Xiex di għandha degree? Le, le, nivvinta jiena. Eh, għandha degree. Verità jien, degree fil-ħana.
Degree Ma tagħmilx se, anzi, tajja lin-nies. Żomm, jgħafx.
Time step. Le, ah, tajba. Intu, rajt jew, mela trid jimlewna libelli. Oh.
Xkont se tgħid xik?
Għax din li qed tagħmel isa kull min għandu tatu u kellu depression. Eżatt, U prova jagħmel xi kummedja l-ġismu, ħalli ngħid. Eżatt, eżatt. Tipo ma tagħmel sens.
Nista' nagħmella hekk jew le? Tagħmel li trid. All right, all għalik di. Għax imbagħad further on toħodha wkoll li jekk inti għandek you willingly tagħmel tattoo, ġifieri jisek you're willingly destroying your body, jekk toħodha, ġifieri inti għandek mart mentali. U allura kif taħseb din jekk xi ħadd jagħmel wiċċommu? Xieġi fej? Ipenġi l-wicċom. Skamaw minn bejn u l-pitchin nanna ġadda. Very true, very true. Jina eżempju għand il-kelb nħobbu daqs id-daw tajnejja, għalfej mandiġ namel wicċu eżempju. Għabba diġi kelli depression jien. Ekkisu. Eh, eh, eh, Biex noqdu għan uqrawna lighter level. Għatta salta għamel int tatu ta' tfajla per eżempju fuq ek. Mm, Lea.

xisima dik eh, il-karattru. Harley Quinn. Harley Quinn. Yes. Eh, u da, insomma, jamlu da tatu parler beda jamillu, insomma, da u jiftaħar li beda jamel il-dit ixbaħ il-Marija u għamlila l-istil fuq sidira biex tiġi ixbaħ il-Marija. Jumej wara ħasru. U bil-filta kitbet fuq TikTok għax ma kienx it-tip tiegħi. Eh, eh, by the way, by the way, di ir-raba darba li ġrat. Xiex? Jiġifieri Marija r-raba' darba li tefgħet vidjo qalet illi m'għadux m'għadhiex ma' li kellha. Jiġifieri mhux l-ewwel darba. Di ġrat tliet darbiet oħra qabel di. U reġgħu rrenġew u reġgħet tkoppi. Imma di di l-ħajja tagħhom. Imma s-sabiħa hi, men, illi da jumejn wara mela ħallitu jagħmel it-tattoo tagħha, men. Biss b' Vera, vera. bil-qlub fuq sidra jew bers tilel ma nafx x'għandha insomma. Ehm, U u- u- u da, jgħid min jumejn wara Vera. nikteb li ma kienx it-tip tiegħi. Imma mbagħad hawn min, eżempju, ma nafx jekk ġiex rajtuha, jew jagħmilha ta' parsi ġon kwatru ħalli ma tiġix xi tfajla, jew biddilha wiċċha għal xi tagħna. Mela, ma nżeggikx kieku, kieku nagħmilha żgur jien. Tipo nagħmilha xi għaterek, tipo xatt qed jispar, eżempju.
Il-mara tiegħek it-tfajla għandha tatus. Iva, iva, iva.
Fej? Għandha safar.

Meta mara jkollha mal-koxxa. L-antika. Qisu qisu l-panty liner hekk toġobni. Dik li jleħħulhom bi snierhom fit-tieġ. Proset, dik dik jiena toġobni ħafna. Tipo Tomb Raider hekk. Tip, eżempju, toġbok iktar jekk ikollha li l-eżempju center nagħmlu mod hekk impetti. Tipo Tomb Raider. M'hemm bżonn is-center ifhem. Alright, is-center tal-pulizija twila hekk. Jew pepper spray.
L-embuba.
Għandek xi naqas Spot għal tattoos u nisa. Ifimni, jiena taf xi ddejaqni eżempju eh. meta il-patata timliħ kollu. Ma ma tidux kollu hekk. Eh, għax ma tifhimx.
Ma tifhimx. Ma tifhimx. Isek waqt li waqt li tkun taxxija ma tifhimx minn wara xiex. Le anke tkun penti. Jafx li detta mela għostja. Jafx li detta tikteb
Alla tispiċċani.

Ray Calleja li kien jagħmilha ta' Mela, mundu. mela, mela, mela. Dak mela.
intela u.
Dak, le, Mela, mhux mela. int, ma Dak jidhirlix għamel li folqu intela. u ġennel Malta. kien. Ġennel Malta, xo Mela.
kien tipo. Eżatt. Kif ta' għax dik hija l-perception tagħna l-Maltin. Ġek. Li kif tara tetu lollu mbagħad imma imma vera kien ħasad naqra. I mean, Ħasad, anka jien u- x'ngħid qed- Dak qed nara sew jien like dak ċab twil u għandu penġila. Eh, mhux hekk.
U ġifier da skondi nara kemm kellu depression biex għamilha fuq. Oh, depression kbira, oh, imma imma oh, ta' tfal xi xħassat ukoll rejk jien. Mhm. Għax ma tgħidx għamel farfett, tistja grafik. Mela, mela, mela. Għas jagħmel tiftakar il-graphics ta' meta kont Jekk minn sejjer żball kien mar fuq programm dak meta għamil tatu. Għandu kun kien jagħmel l-ostra dak fejn ta' kien għamilha. Jista' jkun, jista' jkun.
Għax kien ħabib tiegħi kien jagħmlu programm ta' tatu. L-ostra kien jismu l-program. Eh, dak tajja, all right. Xini san semmi program ħaqqa l-Madonna.
Eżatt, ħaqqa l-barra l-ostjaċ. Eżatt, eżatt, tek fajn. Għaxuma l-ostra. L-ostra. Demmel. Demmel.
Jiena Bħal din qed nagħmlek. jgħidu go fun yourself. Eżatt, eżatt. Per Tifuni, esempio, ta. ma isma, ma jistax ikun appaw semmu l-prodotti u ħadd ma jibatilna l-flus ta. Vi- eh, Jekk joġobkom, eh, Eh, Ostja madonna vera xiki, aħna u hekk. jizgi ma mhux sentenza, b'xejn. ta' sentenza. Jiena nagħmlek li kull tfajla li kellek f'ħajtek dejjem kellha tattoo. Wieħed minn dak it-tip, tipo dejjem dejjem tattoo, dejjem isuqu BMWs jew Mercedeses u dej u forsi 80 percent minnhom single mothers. U l-BMW kollha baxxi, eh? Kollha baxxi bojod. Kollha baxxi. B'xi b'xi b'xi lilac bħala. Bil-ħofor trid tagħmel korta biex biex Tiġi għal. Eżatt, eżatt, eżatt. Le, ta' jena jisu eh, kif ta' battejt, mux għaxin ħamallu. Kelli ħamalli, tipo, mux il-kas. Ma collection, ma collection is Pepe nasumi mija kimma lenti. Le, u laqas mux ħajkolli Pepe, Li mara tkun titkellem bl-Inglis, għax għaw min jgħidlek li jena nesprimi ruħi ħjar. It's okay. Of course.
It's okay, kif ħat tifhimha?
Kif ħat tifhimha? Le, talja ma nifhem, ġimma Ingliż u le, tifhem. Però din, meta qed tgħidlek eżempju, isma, are we going to that restaurant? Isek isek ikollok aptit bżomma. Dik li dejjaqni, jekk tkun Ingliż, fuck it, għax di hawn min, hawn min, mela, oh. kif rajna fuq la violent, laqqas taf titkellem bil-Malti. Jiġifieri jien mhux ħa niġġudikaha, għax di ma tafx. Kieku kellek tkun. Ħa ngħidilha injuranza grassa għax fucking b'Malta ħajtek kollha Madonna hija, qed tifhimni, imma it's ok, tagħmel hi. Ħa nagħmlu role playing. Tkun miegħi qatt, definitely. Ħa nagħmlu role playing, ħa nagħmlu role playing. Inti qiegħed fuq Love Island, qiegħed bla flok ovvjament, għax kwa flok. U inti il-waħda tkellem bl-Ingliż. Ok. U hija

Last of Us. Last of Us. Last of Us.
Spooner, eżatt, eżatt. Ek, naqra, naqra scary shit. Tafx qatt ma tajna plug li Spooner kemm aħna l-leba. Nsemmu l-loss għal plugs li ntuħ men, kollu nsemmu li Spooner, xi plug titta. Għax għandu Spooner TV, le għandu ħafna content u streaming u ekku. Thank you, Max. Għax kemm għandek
Imma l-punt ma ħanisaqsi xaġa.
Dixiri li titfgħu TV wara isimkom, xi tridu tgħidu biha? Għax hekk ħabba Twitch TV.
Le, le, propja fuq Twitch. Ħabba Twitch.
Spooner. Spooner biss, yes, inti, eżatt. Jiġifieri fuq il-lab li suppost għandek TV m'għandekx, u fuq TikTok għandek TV? Titkun fucking ignorantu. Ġifieri titkun fucking ignorantu. Imma dana għal-qulu, għal-qulu, xismu. Għal-qulu l-account.
Ah, ma nafx. Xiex veri ma tafx.
X'dawek it-tiktok l-għamil li bajrit. Vera, vera.
Ħazin, eh, ġifieri, għax jiena eh, niprofa naqla li jiena minn fuq. Eh, Jinti kmien ngħid il-nies għandha spuna kbir fuq TikTok imorru 16 followers jgħidu li hawn. Ma jafux miskin kellu l-eluf qabel u tilef kollox. Mhux hekk effett li jiġu.
Għan lucky brother.
Jiena semmejt lek il-Lexis għax li jinti kellek xi storja naqa' spicy.

Mhux qed ngħid kontra n-nisa jew kontra mara, però mara fuq Facebook hija mar oħra. Hawn minnhom li huma mar oħra, qed tifhimni? U jiena rajt mara li għat, it's okay, yeah, right, għawek, estrina, insomma, għax għan kopri bil-British, man, għax bil-British. Insomma, u battila għawek jiena u ftemna u mortalija. B'dil-karozza żebel. Eħe, x'kienet?
Fiat Punto.
Fiat Punto, ta' meta? Ta' lim żmien? Tiftakar? Ma nafx, imma għamlu la xi ħaġa. Illa ma toħroġ Punto.
Għamlu la xi ħaġa biex taħxi taħxilek ħajja. U mort għalija u għet infittex jiena kont kwarta qabel sabiex kol kwarta qabel ġifiri. Inti eh, jaħħa ċivole, l-lum ġejt si għattart ħallas tjaf weħel fi traffic. Ara, tant li kien għaw traffic li r-rekarna bniedem darbtej. U msomma, u mort, u bdejt nara xaħat mill-mera, u ċempilt jena tela fej edha, msomma, għalt li għaw, għaw, għaw, edha. Tela fej edha, u mill-mera bdejt jtimma, dimu xien, u ġiet u kienet hija, lost jaddi, kienet mara totalment differenti. Isek, eh, kellimt il-vopa u ġiet balena. Dak it-tip. U infatti kif ġiet jena tfajt rasi jek ma s-sejt, Għattxilla, għott lejja, Teresa mor ximkien. U somma u mort ġo post partikolari fej il-bahar. X'mortu tagħmlu?
Morna hekk biex noqdu relax hekk nieħdu tazzambit, insomma, mela, mela, mela. kif il-ħanistura ma rridx naraħem l-imbit, imma hemmhekk kien sfortunatament. Please, please, koxa. Kif wasalna?
Anzi, f'dik is-sitwazzjoni trid l-imbit. Eh, imma jiena biex biex m'għandhomx. Insomma, u kien balla rieħ dakinhar. Umsomma, u morna. Eh, umsomma, u morna. U kif wasalna, kif wasalna, ikun hemm kull karozza ta' sħabi qegħdin hemm. Iġifieri kien hemm sħabi kollha. Qed jaħxu hemm.
Le, le, le, le, le, ġast qegħdin il-baħar jieħdu baż. Eh. Imma kien hemm eżempju 10-15. U jiena u jiena fakin ma rridx nidher ma' dil-persuna.

Għax nintaqgħu magħhom u eżatt ku kieku. U b'sommu ħallejna naqra u rajthom telqu. Eh. U ġejna biex nitilqu. Għattilha hemm morru dawra. Dawra xi ġifieri? Timxu biċċa. Le, dawra. Romantic sea walk. U bumma l-ġoddar.
Dawra bil-karozza. Dawra ġifieri marħal tagħha stess ġifieri. Eh, ġifieri b'somma. Eh, U junu sejrin inqatat li timing chain. Eh? Il-timing belt tal-karozza. Tal-karozza. U għet nejdilkom, eh, ċempil til-siħbi għalli, għalli stax, insomma, ċempil til-missira għalli, jisma, mux ċempil għat trak. Naf. Tejdlix li tow trak kien ħabib tijek, men. It-tow truck dam siegħa u nofs, għamilna siegħa u nofs straight ġo karozza, nħarsu hekk għax ma kellix battery wkoll fil-mobile. Eh. Ġiet għat-tow truck uħdej xulxin jiena jew tow truck bil-karozza wara u ħadd ma jitkellem, jiġifieri kont innasa tiegħu nofs bla kliem. Awkward malla, silence. Diżastru.
Gravi. Jiġifieri.
Għattajt magħha li twaldejt.

Missek provajt xi ħaġa. Kont waħdek hemm mal-kwiet. Jien għandi ħadd ma kien ikun jaf med. Jekk mhux qed jgħidilna ra hija ħabbat fajla xi bżonn. Fajla taf, jiena bniedem illi biex noħroġ ma' mara irid ikollha l-affarijiet illi jinħarġbuni żgur. Fimtek, all right. Qed tifhimni x'qed jekk ġo ħalq għandha xi ħaġa. Eżempju, għandha snin ta' James, Ryder. Eh, le, eżempju, jina. Whatever, għandek ċertu karatteristiċi li tixtiqom fuq mara. Eżatt, eżatt. Jina l-istess, jien pjuttost piki. Eh, għaw, minn jgħidlek il-xala l-ostja diku mela, mux xorta, jien le, minn ix. Jien għandi siħbi ħexa wahda, Dil waħda n-nickname tagħha iż-Żronċ. Il-wiċċ t'Alla. Tista' timmaġina. Anzi mhux iż-żlaċċu.
Għaraq mal-paċċu. Tista' timmaġina. Din ġifieri tammetti li daqshekk diżastru li kitbet hekk, ġifieri n-nickname. Eh, jew qalawula. Kulħadd jafa bħala żronċ. Ma ara żronċ hekk ġew hekk ġifieri.
Oh my god. Heavy, heavy, heavy bullying u not right, imma Memx waħda ħelwa jek ma zronċ fid-dinja. X'tista' tgħid flok zronċ kelma oħra? Xiġifieri għal Ġifieri il-kelma oħra flok dan nickname x'tista' tgħid l-eżempju mina jien naf. Mina.
Mina xi. Għalfejn jgħidu żronċ imma għax kienet tagħmel ħafna.
Għax kelma apparently. Ekku, jiena kienet żronċ kelma Maltija, eżempju. Ma smajt żronċ, imma qed nassumi li xi ħaġa kera. Il-kelma żronċ naħseb bej żrinċ U fucking tanti ħażin nar it-taħxi l-kelma kollha mill-bidu.
Rewarding.
Ekk qed nassumi ġifieri, imma once again, mhux we're not picking on għax ovvjament jiena minix gustus u għandi l-mara għalija fucking eh, top ta' dinja. Eh, Għal xi raġuni ħasbet li jena fucking king, ġifiri dan għadz in the beauty is in the eye. Once again, beauty is in the beholder. Pero zronċ, Qatt ma rajt jien per eżempju. Imma Maltin għaw ħafna dik names ta' nejk, eh? Flim sens. Għaw minn eżempju jiddu l-paċanga. Paċanga. Għaw minn jiddu l-ħanżir, għat ma smajtu l-nejk. Ma l-ħanżir bil-forsa għandu zobbu kbir mennu. Jow ikun għafieħ. Jow ikun bil-kontra, xin naf nies per eżempju, fakin brideb qasir jgħidu l-ussular.
Eżatt, eżatt. Vera, vera. Jew twila. Allora jekk jgħidulek il-ħanżir probabbli jew tkun. Jiena jiena jiena naf wieħed u ma jħux għalih jgħidulu il-muqran.
Għax vera, ma. Nickname, taf kif, probabli jek tejdu tejdu tal-familja, ġifri tejt il-missieru, tejdu Għax ħafna minnhom jibqgħu jintirtu volja jkun tannej kien nickname. Eżatt, jien għandi sieħ bin missieru le li għandu laqam le l-logħba. Tajba, oh. eh, tajba, vjer, tajba. Għandi wieħed jiena naħseb jekk ngħidha naf niġi fi trabil imma ħanejda la bib zobbi. Jekk il-ma narak ġbin, għalla eh, nħobbok, da mhux qed nitnejjek bik, ġest ġest int stess qed jiġifieri tajba, vera mm-hmm. naf. Wieħed jismu

Ekk, eżatt, ekk.
Le, anzi, sunnara ma jkollix dik il-fucking
Tates ekk, literally. Għandhom dik il-ħagġa ekk. Tal-klip, tal-klip jintefaħ, ta' dan jidħol fil-bicċa l-oħra. Bil-kont, l-laqmijiet wicked, l-laqmijiet wicked. U l-Maltin ver oriġinali fuq il-laqmijiet, jena the best. Għandek xelaqa minn mek?

Ma nafx inti tgħid, just foxka m'għandek għal
Peress li jiena kont toħxon, nista' ngħid il-min oħxon. Għat kompli, ġiviri.
Le, lisa daqsek. Il-gija xekluna, u naħsebu. Le, le, le.
Dik eh, l-istoria. Xikimen. Ija, vera, vera.
Jena buzuttil.

Like aħna għandna ħabib tagħna Xibi, għax xiberras.
What? Xibi għax xiberras.
Alright, għax xiberras. Xiberras. Imma ġifiri, like, biex tkun taf. Eh, eh, eh, all right, lej, jena, jisu baqali. Ġviri, inti, il-laqam tijak inti stess għamilta. Ejwa.
Aħba ħawlejm.
Imma, imma, imma, eżempju, fuq xolijiet tkun dejjem differenti. Ċiġifieri.
Eżempju, jiena fl-ewwel xogħol li kont kienu jgħidu l Kejli. Kejli? Iwa, it-tieni xogħol hekk. Biex kif għattu intom mhux neħdu jintu li huma. Eh, Liħor, eżempju, kienu jgħidu l-DJ. Il-DJ. Għax għamilt 4 years in doq. Xkont il-doq men fejn. Kont il-doq eh, playground, click, ġampula.

Kannabis jew Kannabis, ara kif trid inti. Dan huwa grupp li konna bdejnih jien u Ashley, il-Pexel.
That explains it.
Umbat, konna ġibna l-xon zaffareze u komplejna nikbru hekk. Illum il-ġurnata tnamlu din ma' Misfit Productions, ma' James. Etnoħorġu.
Mela, tista tmur ma' Misfit, tista tmur tista tmur taħdem ma' Jimmy Carr, tista. Jekk il-foundation tkun moħxija, moħxi ħa teqpa'. Imma il ftaħ ta' mexli, you're fucking doomed, man, tifhem? Eżatt, għalhekk ma nix kuntratt. Pero illum intom tafu xet ngħid, illum minn tal-inqas biex tagħmel video ta' xi minuta minn tal-inqas titel fej. biex iġibli dem jiffilmjak biex għamillek il-daw. Eh. Issa aħna ma mifi ħagġi pelfej. Daħħal partner miegħek men, palma mill naħna l-spooner. Daħħal partner miegħek.
Mela ngħidu ngħidek spooner. Thank you. Kollox, kollox. Le, ma qed nagħmlu eh, pranks, ovvjament, kena l-ewwel episodju kien isu pilot, ġifieri issa minn second episode ħankunu aħjar. Eh, namlu kol vox popping. Diġajja, Li tgħid li tkun aħjar inti stess. Għax,
intom tafu, l-ewwel episodju kellna balla fuck-ups, kellna ma stajniex niftehmu, ma kellniex kamerament kien daqsxej mhux daqshekk on spot. Id-director ma kienx jaf jien x'għandi ġo moħħi, ma stajniex issa t-tieni episodju jaf eżatt x'għandi ġo moħħi, allura kun nistgħu moħħjar. Tajjeb, tajjeb.
Ġifiri. Għanżobu għad il-bicċa
Respect, respect.
Dak il-liba videographer ġi uħxiena. Inti ilek tamel TikTok nafu li tħobb minna lik celebrity u status. Thank you. Dana kif kif kif ħadd qatt ma qallek għal xi award għal xi best TikToker u daw li għamlu? Nkazzat naqabdi b'dawn kun onest li ħadd qatt ma hekk da. Ifimni, jiena nkun inkazzat forsi f'ċertu momenti għax eh, nemmen li. Trid naqta' u ntuk ċans taħseb għal Le, laqaxxej, laqaxxej, spirtu pront. Eh, għax nemmen nara ċertu nies illi tu award U hemm ħafna minn aħjar minnhom. Eżatt, eżatt.
Fi xogħol li għamlu.
Per eżempju? Qed tifhem le le mhux ħan semmi. Imma imma you can relate, you can relate. Aħna nistgħu neħdu award issa. Mela u.
Ah.
Issa jekk ma teħdux award, ma tħossukomx tannejk illi ħadd ieħor ma tkunx il-kontenut tagħkom ħara award. Sex Pistols, sewwa qatt ma telgħu number one fil-charts Ingliżi. They were a fucking good rock band. Eh, all right, all right. Eh. Ġveri, laqqas naf jek derux fi ċarts Ingliżi, actually Sex Pistols. Ma għandix idea.
Ġveri, le, għalix. U nemmen li għaw Malta jisu meta tħol social media dem l-istess. Dik, dem l-istess. Tipo dem l-istess kam ħaddum tara l-istess. Le, naqbel Tipo, miegħek. għaw aħna jiena. friski, bro, come on.
Għat tirab bik innifsek għal xi waħda Maltija, meta kont żgħir, qabel il-mara, qabel il-mara, qabel il-mara. Ta- fe- Fejn ħadarhom?
Ta- ta- Jien per eżempju meta ta' kont Maltin, inżur- meta kont Maltin. inkun meta kont inkun żgħir per eżempju, jiena kon noqgħod ommi kienet iġib Ba- dal-katalogs. Barranin, kif għax li barranin, ngħidlek iwa. Imma Kienet iġib Maltin. kienet iġib daw il-katalogs tal-ħwejjeġ u hekk. Sa ngħidlek jien. U tal-laredut jew xinu. Laredut jew xinu. Laredu, bella laredut. Laredut. U għat neqleb għat nara da għarsja shorts, skateboard, flok, mbatt tiġi wahda b'nofsor ma barra l-lalla di. Da kien il-form ta' porn. Waqt l-skateboard. Kien għot noħodula. Ma mur fil-kamra, eh, bani jun għamel, għan, eh, mux tamel. Umbat għalem kollox għati weħel u għek. U fil-kamra tal-banju meta tamel għandek tamel. Mm. It-toilet iħel jew is-sink? Il-paġni tal-aridu. Bat għalaqt armi, la jek tħallija jek tinsa il-paġna u tal-aqqa la da tkun.
Ġebel.
Bek, jina la darba badda s-sujġet. Hmm. Jien kien hemm mara Maltija li hekk txwilha used to find fucking sex Imma meta kontu kont ssibu, żgħir. imma kontu ssi. Eh, intom mhux qed tgħidu tkun naked. Le, Le, isma' le, I mean, ok. il-forma ta' porn aħna li meta konna żgħar, Eħe. kont Diffiċli, toqgħod ju. tistenna. Min kien hawn ta' żmienkom hekk il-forma tal-porn ngħidlu jien. Il- Il-forma ta' porn meta kont żgħir jiena. Mary Spiteri, qabel- eżempju.
Le, u
Ħa ngħidlek, wa ħa nasal għaliha xi ħin. Tieni ċans għax di għandi bżonn. Qed nipprova kemm jista' jkun naħseb ir-riperkussjonijiet ta' xi Imma il-forma ta' porn tagħna kienet biex tara l-porn dak iż-żmien tistenna l-Italja sette wara Walker Texas Ranger għanna. F'nofs il-lej U taqleb fuq l-Italja setta u tara Playboy late night. Oh, late night. Umbat jgħidu l għal xiex kienu jduru l-aerials fuq il-bejt. Oh. Dak iż-żmien biex taqbdu ktar ċar. Timmaġinaw jagħmlu għat-TVM di eżempju. Eh, eh, eżatt, eżatt.
Kiku la Island jinsew u jkun hemm l-iktar udjenza fl-11 ta' billejn nofs Issa, issa.
Kien hemm imbagħad forma ta' porn ieħor Malti, eh? Malti d-darba. Jien laħaqthom daw? Eh, inti le, inti iva, ma Spooner ma nafx. Ipokriti.
Inti mhm. tanti jaġbuk l-ipokriti, eh? eh.
U jiena kelli daqsxejn ta' relazzjoni intima.
Screen to, to, to penis. To hand. To ma Frida Kawki. Eh, Ostra.
Dak iż-żmien Frida kienet mazza meqnu. Estra, right. Triq ta' minn għedneri. U kien hemm Romina Bonaci u kol fuq u dak. Il-mara ta' tgħidlix li ma tafx li di laqqas menta. Xar Isma', iswed, isma'. xar iswed.
Tal-ġelati, ta' xar eswed Frida Kawki. Aha. Romina Bonaci tal-ġelati. Ġelati Riviera. Mek, siddu għet minn dawk il-nis li ma taf il-ħat Maltin, eh? Għax Yeah. anka ġiri nkulat nitkelmu Yeah. eh, meta nintaqaw hekk, ma jaf il-ħat, men. Il-ħat ma jaf Da, Maltin. men, wieħed minnhom.
Ma Frida kienet mazza meta kienet zaħira. Għata, ta' Fiżmi simpatiċi ġifiri. Ipokriti.
Simpatiċi fil-bidunet kienet ta' zaħira ti għaw dak, eżat. Inti, Frida, rajt? Jina eżempju, jina eżempju. Le, simpatiċi għatrajtu. U għajja, vera, jew. Jien television Malti għatmarajt xej. Television Malti għatmarajt xej, jena. Jiena kont il-ħin kollu għal nara PlayStation lejl u nhar bil-lejl. All right. Dik dik hi, ma ma kontx nara television, ħlif Dragon Ball u. Le jiena kont fan u dawn l-affarijiet Malta. Qatt ma rajt xej dawn affarijiet. Benny Hill u hekk u nara affarijiet tek, mhux Malti, Malti. Walker Texas Ranger.
Walker Texas Ranger. Eżatt, dik, dik, yes, yes, all right, Kella, kella, kella look naqra wild. Imma kienet tidher ġifiri. Araw kemmi wild fejn. Kienet tħoss il-bar biex niftehmu dejjem jidru. Ma, ma, le, sal-bikini wasalt jien, rajt. Eżat, rajt.
Kemmi wild Frida Kalki. Rajt, rajt.
Il-ħarsa kienet naqa danger. Għat abduk il-ġenituri ġerriħ? Le.
Le, vera. Inti tkun minna li kek, ta' Eżatt. Eżatt, għax jina I'm Bħal meta jisek ġilek battom jamlu u ma minna li jom le. Jina le, eh?
jina vera. Jina vera le. Pero jina, jina kelli strament dil nħassara minn muħti minn nasib immur nasib immur għad psikologi di fuq għamen nara jirranġaw jiexti. U jaffotti li l-om.
Eżatt, nifakja lilhom. Illa li xina meta tkun jina kelli d-dar biex tidħol ġol kamra tommi kienet tittaddem il-kamra tiegħi. Oh, ok.
Tifhem, allura eh, jina kont nala il-bibien, toqgħod naqa' gaming u hekk kif jitilqu sħabek tgħid issa. Mhm.
U dal għoddi għandha bżonn blade tittaddem ġol kamra tiegħek. Eżatt. Bil-fors. Bil-fors.
Bil-fors mhux ġol kamra tiegħi. Allura tkun f'dak il-mument kistja tkun isek 75% there u tkun dak il-ħin tkun most intense, man, the mhm. last 25% tkun most intense. Mhm. Tisma xi ħaġa tiċċaqla u tgħid ħajqum xi ħadd. Mela. Allura ħajgħaddi xi U f'daqqa waħda nduru nara lil missieri

Di ma nafx jekk hux każ ta' nkellem inkellem tabib fuqha, amen, għax di għadha haunting my dreams, ostja. Jekk tkellem tabib jaf iżommha biex jgħidha għall-podcast ta' xi ħadd ieħor.
U panty ta' triangle u hekk. Iva, panty, panty, mhux boxer. Bis-suf ħireġ minn ġenb. U naħseb naħseb li ġieli ġratilkom Namlu mod kun għaddej u tieqaf għal kull ħaġa ta' xejn. Imma għara dik dik tajba għax jekk tieqaf tinħasa qed tittellaw tniżżel imma dan qed tagħmel tu zero mennu tu zero. L-ar meta tkun meta tkun in 95% Għax ma tkun se tagħmel xejn imbagħad. Il-ebbek U tagħmel jibda xejn. tista' tagħmel xejn. Really? Bekk id-dem, id-dem. Eżatt. Daqshekk ikun tela tiela lest. Immaġna ħajjar fil-grant, iżibek seqrek. Even in a dar,
Trid tikun. Għax di oħra. Ikun bil-flip-flop tolqotlu t-tows. Eżatt, Di oħra.
Għaw xandek jew eħer. Ġej.
Nasma ma xejtom li. Għax di oħra bed il-fucking natura. Bestia men, lil fuckin natura men. Kif imma għamlitna nidhru daqshekk koroh meta meta actually you climax. Vera, vera, vera. Ki, int inti Vera. taf x'wiċċ tagħmel? Għax I'm sure li jien ikrah men. Le, ħafna kulħadd, ġifieri- kulħadd.
Kif, kif?
ċert li tipo, għalek,
Ngħidilkom kieku mill-mobile ikunu jafu eżatt x'inhu jiġri, jitbelħu, mhux jitbelħu, jagħmlu ġurnata jitqu men. Il-mara titħaq li f'wiċċi għax tipo jien nintilef fil- Anzi, ma tagħmillekx hekk.
Iżda ma kunx naf se naqbad. Se se nagħmel ma kunx ma kunx naf x'inkun qed nagħmel dak il-ħin, just like fucking lose it.

lil xi ħadd. Alright, u dak li jinti ta' sitt snin tieni xogħol. Eżatt, le, żomm naqra, le, ta' le, le, għaxek jostja. Le, imma lajk iwa nħossa jien, nħossni jien eżawrit u ma nifimx lil dawk in-nies illi jgħidu nistennew 10 minutes Eh. Jiena rrid ġimgħa biex nirkupra men. Eh,
ma nifhimx jiena laqqas li. Jiena nkun niflaħ l-oħra, ma ħanerġa nkun binas imbagħad.
Jekk nieħu oħra wara xar minuti nqaf koma jien. Nagħmlux binas. Jien ma nexxilix naqbel miegħek minn. Jiena darba ġenituri qbad mhux qbadthom nalija qbadthom jaħxu. Dakka kellek għamma ta' sodda tiegħi għaw. U għazat magħhom kien hemm tiegħi. U qed bil-lejl rieqed jiena u qed nisma' ommi, missier jgħidli, nisma' ommi. Ah, Adrian, wa. Il-liba. Weġġajtni, ah, għanna għedwiġa, missirek, għadam minn ġejħi taħna. Ah, weġġajtni, Adrian, ah. Vera, jew. Naħliflek. Eh, eh, Fucking Max kienu għet jamlu, għawrek. Għadda fil-ħodu nqum, ninżel, u nara. Edda tidlek. Fuq saqaja krim u kella t-benġira ta' Ġesu Kristu. Ngħidilhem x'ġaralek ma. Qalet li daka bil-lejl jiena kien hemm missierek qed joħlom qed jagħti penalty. Oh, ta' xut! U taħħa xut ta' Ġesu Kristu f'saqajja u benġila. Mux billi ma tajtek. Dakinar meta kien hemm England Portugal u Beckham falla l-penalty tal-Euros. Naħliflek. U missieri wieħed minn dawk li kellu ma nafx għala, kellu subaj

Kif?
Anything, di badil tisbi darba niftakar. Għax t- tismagħhom. Ftaħt- Tħalt fil konna fil-ħodu, omna kmini ħamsa b'xaktarx biex naraw l-antenna Siċilja. Għax dak fl- xalek għomejna ħuti u ekku, għabba t-diqa li zobbi hu- hija u u mort biex nukżaw jena, xena kontek, kont antipatku. Mhm. Eh, oh, xi duet ta' tifel kont, bro. Ma ma saqt inti xeba nħassru, għax naqlaħħa iktar jena. Eh, Le, allora morejt l-ma għamna, hija tkun liba. Imma Ejja, tal-iskola tiktu.
kont, eżempju, Le, skola għat maħat. mux minn dawk għandek gazja. Le, le, le, l-iskola le. Oh, mela tifhem mhux ħażin. Ma ħejja biss, ma ħejja biss. U niftaħ il-bib. U ninser tal-missiri, għax oh, kien hemm is-saqal żjadi, kien hemm is-soddaw, u mbagħad kien hemm l-answit, u ninser ta' żatt il-missiri, ħareġ mill-kamra tal-banju. Erwin ħuta. U waqafek qudiemi. Mbagħad qabeż fuq ommi. Eh, over my mother, ġifieri, għalġo taħt il-frix. Subbu lejja, taħa taħt il-frix u taħta għalli barra. Għalaqt il-bib u għamil ċikwarta. Ma nafx kienu, eżat, ma nafx kienu din jamlu, jistakun ħar ġast

U missieri u ommi, d-dar, d-dar full on, nies deħlin ġol kmamar, fina ma nistax nagħlaq bieb għax ħan nidher dodgy as fuck.
Ah, u ma tistax tal bieb u tixel il-ħuver. Ma tax tista' tagħmel. Ma nistax.
Tista' tħallih imbexxa u tħalli rasek barra u.
Ma nistax. Jiena kon noqgħod fi stadi, fili kulħadd isferja ta' dej, kon nitfi kollox, Bil-bieb miftuħ beraħ b'kollox, qiegħed hemm jiġifieri, eh? Kieku tela' xi ħadd tapposta biex jara x'qed nagħmel. Issir nexxieli. Kien jaqbadni. Biex ma tkun sas tidher relax. Kont noqgħod bil-qeħ relax hekk nara x'nisma' darba minnhom għaddej jiena u qas kelli idea ommi fejn hi, minna li għadha isfel. U hija taw bil-qed firja għaddej di fost il-ġilata xi xi ta' filgħodu hekk. Għaddej U għammi kienet fil-kamra tagħha. U ġast timxi u tmur naħa l-oħra. Bil-porna d-dej fuq il-lossja xisma. Ġifir, kieku difet li l-addaret on the right, jaw ħarset lejja, mm, end of story, għalik tarħaġa awkward ta' dinja kienet. X'tista' tgħidilha? X'tista' tgħidilha? Ħanejdlek.
X'tgħidilha? Ma tista' tgħidilha xejn. Imma inti taħseb li ma jien ommi kienet ovvjament mux ħanajt, mux il-kelma mux ignorant, ma kienx tifhem fl-IT. Eh, Imma l-lajbira kull meta tidħol fil-fucking kamra dejjem fuq id-desktop issibni.
Eżatt, proset. Inkognito.
Eżatt, madonna. Insa, inkognito għax ikun minimized, imma di ma taddilix minn moħħa tgħidin xtrajt għanna eh, il-kompjuter l-libni biex joqgħod jara Il-liba dak iż-żmien tal-Windows XP il-ħaxix aħdar għandna Mela, Eżatt, biex- Għax biex- iż-żoppet le, jagħmel ta- ta- del- Jew ħasbet dik tad-DVD sakemm ħatolqot il-kantuniera. Eżatt, eżatt, eżatt. proset, Imma, diġi. imma, qed issemmi l-ommok int. Jina nirringrazzja l li ma kontx ngħix bħalek għal isqe. Le, le, mhux ħaraq, le, mhux ħaraq badlek mammok, le, sorry. Eh, Imma, I mean, jina nirringrazzja l li ma kellix id-difett li kellek inti illi kolli nħalli l-bibin miftuħin. Kulħadd għaddej. Għax kieku ikolli nġerri ħissibtu għan nofsenar. Ommi kella dil-vizzju li tkun bil-fakin libsa ta' taħt kollha bizzilla. Illa, illa, xi tissi. U l-għar.

Ma veru.
Inti għat mux għamajt il-penti tommok, jol flok. Jider għan l-istessi għandhom.
Kiku flok low key tal-axħar tommok għamil ta' iwa, edha, tommok, iwa. Ma fucking minn fej l-lost jassibu bil-ħibib.
Jena għajt ħafna ma' nis. Tul ħajti.
Għajt ma kull tip. Għajt ma kull tip, u skem tintaqa ma nies, u kas partikolari li Iva. Kien hemm bniedem illi. Tajjeb. Baba, la Hobbies tal-bliħan. Nippreferi nara z-zop missiri mim li bewl. Ija, jizri. Eh, eh, eh, mux hekk.
Nippreferi nara bil-bewl u jbulu. Mux ovvja kollox nippreferi daw. Imma għat nejdilkom ġviri xismajt. Tipo xtaqt naqsam għamakom di. Għamin uħob il-festi?
Hawn min iħobb it-tennis. Hawn min iħobb il-prinsessa taħt ommu.
Kyle, Jiena ta' ħames snin kont naf li xtaqt insir tabib. Inti ta' liema età xtaqt issir colouring book?
Skont dik il-mara għadni bid-depression sal il-ġurnata. Kyle, Jiena sibt l-imħabba tiegħi wara 19-il sena. JD sabu wara 28 sena. Inti, kemm-il sena ilek tħallas lil maraja biex tibqa' miegħek?
Kyle, Kulħadd fil-ħajja jgħaddi minn fażijiet u jilħaq ċertu levels. Għalfejn inti m'għandekx O-Level imġiddem?
Kyle, Min jaħdem fi dry docks idaħħal il-vapur, jgħollih u jaħdem fuqu meta jkun niexef. Inti tħobb iddaħħlu fin-niexef u kemm żgħir il-vapur tiegħek. Kajl. Għadek ma rispondejx waħda, ta' ġest biex. Eh, rispondi ġibiri. Ġest ġek. Dejk, dejk. Lutzu, l-ħar waħda.
Kajl, meta kont zaħir biex tikkastigani ommi kienet it-tini xeba ta' Ġesu Kristu. Da żmien ma tistax issawwet it-tfal. Għandi bżonn niddixxiplina t-tifel tiegħi minflok intihom rest. Tista' tgħidli meta ħiereġ il-programm ta' Kanna Biss?
Lejna nifhimhom għax jiena kont naqla wkoll meta kont żgħir. U iva, urihom Kanna Biss.
Dik hi x-xiki! Proset l-aħwa, proset u thank you talli stedintuni. Ħadt bass, ħadd bass. Ħadt pjaċir.
Tal-ġenn, proset.
Ħalluh jiekol, m'hemmx.
Vera, nħu bieċa dil-bajt t-tweħel mal-grojn.
Fizban fil-soltu xek ġbin. Thank you.
Guys, thank you ħafna maċ tal-Italli jett segwuna Remember, Patreon, edinem, thank you very much nħobbukom. Xeba love to all you guys supporting us. Thank you l-Vibe FM li hostjawna eh, għal-kull poddata li namlu għawek. Thank you koll Olympus li ituna l-apparat biex naħdmu bl-audio, Rodecaster Pro 2 per eżempju, A to Z Electronics għal xi apparat ukoll li tana fl-IT. Mela tinsewx guys għamlulna follow fuq is-socials, follow jew Kyle ix-Xieki tafu fejn issibuh m'hemm bżonn noqgħod għalhekk ngħidulkom bl-eżatt fl-affarijiet aħna m'aħniex ommkom ngħidulkom eżatt x'tagħmlu għamlu li tridu però follow jana, thank you kollox inħobbukom.